Ithe. Ĩĩ mũcera. Kwĩ thayũ kũrĩa watinda. Gwĩ thayũ kũrĩa ndatinda. Ĩĩ. Na ningĩ tindĩte o wega. Ĩĩ. Na ũmatho wakwa ũkiuma na umithio. Nĩguo. Ĩĩ. Mhm. One. Ona niĩ ndĩ thayũ. Nĩguo. Ngetwo Waithĩra wa Mũngai, mũcera wa mbarĩ ya mũtego, Na nĩ tũramũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩno itũ ya maganjo-inĩ maitũ. Arĩa mũratwĩrorera mwĩ Kenya, ona arĩa me gũkũ Amerika, na kũrĩa guothe mũratwĩrorera mũrĩ, tũkamwĩra karibuni. Asante. Eh. Na ngiuge tukiri na ngatho nyingi muno muno eh. ah, ni ah, eroreri aitũ mhm. aria mathiite na mbere gutunyitirira na njira ya gutuhe ciugo cia gutumiriria ah, na gutuhe mwihoko. Niguo. Na makiria njuge Ah, o na gũtũma tũgĩe na ndereti itiganĩte nĩ ũndũ wa ciũria ciao Ĩĩ. ndĩkĩrĩ na ngatho nyingĩ mũno hwainĩ wa ũmũthĩ ah, kũrĩ eroreri aitũ othe o harĩa marũma nĩguo mũcera yo ah, wanaigua ngĩkwĩra njĩra ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka nĩguo

waira ciĩcirĩtie nĩ atĩa kũrathiĩ rĩ Eh, ĩno ĩngĩ nayo rĩ mhm, nĩ kũgũithia kĩ Mwaki. ũkĩ na ma eh, ĩĩ nĩ kũgũithia ũkĩ na magua eh, ũkĩ na magua eh, rĩu hĩndĩ ĩmwe nĩ wega gũkorwo na mũndũ mũranyitanĩra o ma- tũmaũndũ-inĩ eh, hĩndĩ ĩrĩa mũragĩthiĩ na mbere gwĩka maũndũ marĩa twĩkaga eh, arĩ nĩguo. biacara arĩ maũndũ ma gũteithania ũtũũro-inĩ Eh, ona nokĩo andũ mahikanagia you know, eh, eh, ah, kana magakĩgĩa ndogo maũndũ ma mĩthemba ta ĩyo nĩguo rĩu ndĩkĩrĩ na ngatho nyingĩ mũno na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kwanĩrĩra njuge nĩ kwanĩrĩra njuge atĩ hena mũthuri mũrata wakwa mhm. na mwanaigua ngĩmũgweta wĩtagwo kariũki wa mbegi na ena ibuku andĩkĩte mhm. rĩretwo nongorio cia marĩtwa ma agĩkũyũ ibuku rĩu mũndũ ũngĩrĩenda rĩ gũkũ amerika no anjarĩrie nĩgetha ah, ndĩkĩmũkinyĩrio harĩa angĩkorwo arĩ Ĩĩ. Ah, na kwoguo mũndũ wĩ gũkũ Mhm. ah, na akorwo nĩ arĩbatarĩte Mhm. ah, na no ende kũrĩthoma Ĩĩ. ah, no anjarĩrie nĩguo Ĩĩ, na rĩu rĩ Ehe. tũgakorwo na ngatho hamwe na icio Ehe. twĩ na ngatho ingĩ nyingĩ Ĩĩ. cia arĩa matwĩroragĩra na Nĩguo. magatũmĩrĩria Ĩĩ. nĩ ingĩ tũtingĩhota kũmagweta ĩĩ, no nĩ hakĩrĩ mũrata ũmwe witũ mũtumia mũrata witũ ehe, wĩtagwo Julie Thuo ĩĩ, e gũkũ bũrũri wa amerika Ĩĩ. atongoragia gĩkundi kĩ- kĩho kana ngurubu ya whatsapp Ĩĩ. ĩna andũ aingĩ o makĩria ma ngiri Ĩĩ. mena mũtumia mũrata wake gwĩtwo kero Ĩĩ. na rĩu nĩ matũnyitagĩrĩra mũno Ĩĩ. ĩ na gũkĩ na gũkĩhuha coro Ĩĩ nĩguo na gũgĩtũmĩrĩria Ĩĩ. Ĩĩ, tũgakĩmacokeria ngatho Ĩĩ nĩguo Ĩĩ, ngatho nyingĩ mũno na gĩkundi kĩu njuge atĩrĩrĩ o Ĩĩ. rĩngĩ ah, nĩ ũndũ wa andũ arĩa maroka gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ Ĩĩ. gĩtagwo Washington uh, Washington Resource na muoroto wa gĩkundi kĩu rĩ Eh. nĩ kũnina andũ maguoya marĩa andũ makoretwo na- namo na kũmahe mwerekera Eh. kana njĩra Eh. na kwĩranĩra mĩeke Eh. ya mawĩra Eh. ah, mĩeke ya maũndũ ma gwĩkinyanĩria arĩ ta gĩthomo Eh. ah, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ũndũ ũngĩteithia andũ aitũ Eh. mũno mũno tũraiga ah, mweke ona hihi wa kĩndũ kĩrĩa twĩtaga training nĩguo na generally gũkĩmenyithania ũrĩa andũ maraikara ĩ tondũ mũndũ oka gũkũ rĩ Ĩĩ. mũndũ akinya amerika rĩ nĩguo nĩ kũrĩ na ikundi imwe ciendagĩria andũ guoya mũno Ũk- ũk- ũkenderio guoya ũ atĩ ona nĩ ũkũremwo nĩ gũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ na ihenya Ĩĩ. ũkona mũndũ nĩ aikara mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ Ĩĩ. o atete mahinda Ĩĩ. na rĩu gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrateithĩrĩria andũ kwĩyũkĩrĩria na ihenya Ĩĩ.

Kũ- ah, gũtheria haha njuge atĩrĩrĩ Ĩĩ. gĩkundi kĩu gĩtungataga andũ arĩa ma mũndũ wĩ gũkũ Ĩĩ. washington Ĩĩ, nĩguo. ti mũndũ wĩ kenya Aca. wona warĩkia gũka bũrũri-inĩ ũyũ rĩ Ĩĩ. tondũ gũkũ nĩkuo mũndũ okaga akarigicwo mũno nĩ maũndũ na ũka- gũkagĩa nduma Ĩĩ. na makĩria mũno mũno ũngĩgwa moko-inĩ ma andũ oru

Mm. na na na information ĩrĩa tũramahe rĩ Eh, ah, ĩramateithia kwaga gũtega kuma kĩondo-inĩ gitũ eh, magathiĩ rũĩ eh, A- okorwo nĩ mũndũ ũkĩte gũkũ na nĩ arenda gũtwarithia gĩthomo gĩake na mbere rĩ eh, a- agathiĩ athiĩ ngurubu-inĩ ĩyo rĩ eh, ah, wenda kũria kĩũria rĩ Eh. nĩ ũkũria nĩ ũkũhota na kũria eh, na gũtikĩrĩ tũtikĩrĩhagia Eh, gũtirĩ mũndũ ũrarĩhio gũtirĩ mũndũ Koguo, eh, ũrakũrĩhia gũtirĩ mũndũ tondũ ta ũrakũrĩhia rĩu wahota gũkora mũndũ Mhm. ararĩ karani Ĩĩ. kana mũndũ ararĩ ara- ararutaga wĩra bengi Ĩĩ. ona kana mũndũ ararĩ na wĩra ũngĩ o ararutaga Ĩĩ, nĩguo. ta wa injinia Ĩĩ. no oka gũkũ rĩ Aha. aga- agakorwo rĩu nĩ ũndũ wa kwenderio guoya rĩ Ĩĩ. maratathi maya make akahana ta makomera Ĩĩ. akomera taranda yake Ĩĩ. akomera gĩthomo gĩake ndigiri ciake Ĩĩ. atĩ nginya wathome gĩthomo gĩa gũkũ Ĩĩ. ĩĩ nĩ wamenya Ithe, gĩthomo gĩa Kenya o na gĩkoragwo igũrũ gũkĩra gĩa gũkũ. Ĩ rĩu-rĩ, ngũkwĩra atĩa? Na niĩ, tondũ niĩ nawe-rĩ, na andũ angĩ aingĩ-rĩ, nĩtũgunĩkĩte na gĩthomo kĩrĩa kĩrarĩ ho kĩa 8-4-4. Nĩguo. Na gĩthomo kĩu, o na thengia ya gũkorwo kĩna mawathe makĩo-rĩ,

ona ũgĩthiĩ kũreherwo ũndũ mwerũ-rĩ Ĩĩ. hakiri ciaku nĩ ciĩharĩirie nĩguo na no ihote gwĩka maũndũ maingĩ na training ĩrĩa ũgwĩkwo rĩ Ĩĩ. ona ndũkũnindi gwĩkwo training ya thikũ nyingĩ aca aca Ĩĩ, aca ĩĩ, aca ĩĩ. koguo ah, reke tuge gĩkundi kĩu nĩ kĩragĩteithia andũ mũno mũno no njoke oho mũno, mũno. ngwĩre atĩrĩrĩ Ĩĩ. guoya ũyũ rĩ Ĩĩ. ona ndwa- ndwanjagia gũkũ aca guoya wanjagia o mũciĩ

ona amwe matirĩ passport eh no mũndũ ũcio nĩ agũgũikaria thĩ nĩ watarani njorua Eh, akwĩre atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa rĩ watua gũthiĩ embassy rĩ eh haya ĩno niĩ niĩ nĩ kwĩraga background yakwa rĩ nĩ eh, travel eh na ndanakorwo ngĩteithĩrĩria andũ mũno kwa apply ona okorwo nĩ visa eh ah, cia Kenya kana mabũrũri mangĩ nĩguo Ah, ah, I mean cia gũkũ na Eh. kana mabũrũri mangĩ eh no cia- ona visa cia kenya no ndeithĩtie athũngũ gũkũ magĩũka Ĩĩ, kenya nĩguo rĩu rĩ ũgakora mũndũ agĩkwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũrabatara ũthiĩ na taitũ Ĩĩ. ya mũgũnda haiya ũngĩ agakwĩra ĩhĩ ndũkandirikanie na ndarĩ na kanjukire maĩ njikareire ihiga Haya. yarĩ mondo Ũngĩaga kwĩra ũthiĩ na marriage certificate. Yarĩ mondo. Ũngĩaga kwĩra okorwo nĩ ũrĩ ngari ũthiĩ na kĩ? Na rogu buku. Eh. Ona ndũrĩ ake ngomakio. Hĩndĩ ĩmwe rĩ, thiĩte kũu embassy rĩ. Nĩguo okire mũthuri. Aigĩrĩra documents ciake haha rĩ, arĩ na album ĩigana ũũ. kĩrigũ arubamu nĩ yake Huku makarigo. makarigwo nĩ yake ĩno Eh, rĩu rĩ Mhm. tareke tũtarĩrie andũ haha eh, tũmere atĩrĩrĩ mhm, hĩndĩ ĩrĩa waigua nĩ waheo mweke wa gũthiĩ gwĩka interview kũrĩa rĩ eh, athũngũ aya maragwĩka interview rĩ mhm, eh, hĩ- ũgĩka application yaku rĩ eh, ciũria iria ciothe maroria rĩ eh. ciĩ hau cikoragwo hau na ciũria icio ũgacokia rĩ kũringana na ũrĩa Eh. ũgũcokia rĩ eh, nĩguo ũkwĩyendia eh, Ĩ kwĩyendia wage kũheo kana Kana kwĩyendia ũheo. ũheo nĩguo tondũ ci- mũndũ ũrĩa ũkoragwo harĩa gĩcicio-inĩ rĩ Eh, akoragwo ahetwo mweke ta ũrĩa wanaigua wa rĩrĩ kahĩ karĩa kanyitĩte ngi eh, Ga- gakũũria atĩrĩrĩ ngi ĩno rĩ ĩ muoyo kana nĩ nguo waiga nĩ nguo rĩ No kamĩrekererie. Waiga ĩ muoyo? No kamĩhihinye. Kugua, kugua no mũhaka rĩrĩ, onawe hakiri eh, ciaku rĩ, eh. onawe mũhe macokio mahana oro ũguo. Nĩguo. Ĩ muoyo kana nĩ nguo? Eh. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩ? Mm. Hĩndĩ ĩrĩa werwo ũthiĩ embassy rĩ, mhm. ah, generally

Nĩ ũguo nĩ wakĩra Nĩwona nĩweki- mũndũ ũrĩ nĩwona nĩwona- nĩwekĩra mũndũ ũcio nganja Ĩĩ. no no uge mĩrongo ĩtano ũcoke ũmwĩre atĩrĩrĩ oh my na nĩ I'm sorry nĩ magana matano akũria atĩrĩrĩ kĩũria kĩngĩ ah, ũcionaga atĩa Ĩĩ. tondũ matininaga na mũndũ ndagĩka ikũmi matikoragwo na ndagĩka ikũmi cia gũkũria Aca. ciũria Ĩĩ. nĩkĩo ndĩrakwĩra ũhoro wothe rĩ ũkoragwo harĩ application ũkoragwo iratathi-inĩ rĩrĩ wĩihũragia Ĩĩ. Ĩĩ. he kaũndũ kangĩ andũ meigĩ ire Eh. Ah, gakwĩraga andũ atĩrĩrĩ atĩ andũ a- a methe statement na statement icio rĩ thirikari ya america rĩ ĩna ũhoti wa gũtuĩria nĩ imenyaga rĩrĩa wamatwarĩra nyamũ bĩ ya maheni ya maheni Ah. andũ arĩa Ona mekagia- nĩmatigire kũrora rĩu ona matiroraga Matimĩroraga, Eh, koguo matimenyire mũndũ- ũrĩa twĩkaga. eh, mũndũ wĩ hau nĩ atiga gũkũhenia atĩ Ndandaga ũgethe kũhenia, eh. statement statement ciendagwo cia students Ĩĩ.

rĩu o harĩa ririkana o harĩa ũkĩiyũria ah, D- ds 160 Eh. ciũria icio ciĩ harĩa Eh. ũguo nĩ wagĩrĩire okorwo nĩ bamĩrĩ rĩ Eh. wĩnyitithanie na bamĩrĩ wega nĩguo nwanyita Mm. ona mũndũ nĩoigaga atĩrĩrĩ mami rĩ na baba rĩ Eh. megũkũna nĩ akũrũ na Eh. no njũke kũmarora Eh,

Kĩndũ kĩrĩa gĩkũheaga visa, akorwo mũthenya waku nĩ ũkĩte wa kũheo rĩ, Eh, nĩ confidence. confidence yaku Tondũ mũndũ ũrĩa rĩ, makoragwo na ici icio na kũrĩa, eh, Eh. manyamũ mahana TV, Eh. maramuona mwĩ harĩa. arakuona nginya wĩ harĩa waiting Eh, behavior yaku na andũ aingĩ arĩa makoragwo harĩa gatera-inĩ karĩa rĩ, nĩ ma Eh. psychologist. Yeah. Koguo rĩ, ana nĩ arakũrora ũguo, Mm.

Ndũreke mũndũ ũyũ akorwo na ũma. O mũrĩkĩre mũndũ gacĩra kau. Ũcio nĩ Ndũkũmũmũrĩkĩra mũrũmu. ihinda rĩraihu. Haiya. No hanini. No hanini Na mũgeni nĩ etware. rũĩ. Wakiuga. Hakĩrĩ kiugo kĩngĩ nguongerera tiga o kĩu. Ĩĩ. Mũgeni nĩ rũ? Nĩ rũĩ. Nĩ rũĩ. Ĩĩ. Nake mũthũngũ akiuga atĩrĩrĩ, Ĩĩ. gũtirĩ ũtheri mũcumaa ũteaga, Mhm. nĩ gwakia mũcumaa ũrĩa ũngĩ. Ũrĩa ũngĩ. Kĩrĩa gwĩkaga nĩ atĩrĩrĩ, mũcumaa ũcio wakĩria mũndũ ũcio-rĩ, Ĩĩ. o nawe no gũkũmũrĩkĩra njĩra. No gũkũmũrĩkĩra njĩra. Tũkiuge atĩa? Andũ nĩ maheane ũhoro wa ma Ĩĩ. na andũ matige kwenderia mũndũ guoya Ĩĩ, na matige kũmũtitikithia kĩmũrigo kĩnene agĩthiĩ embassy. nĩguo Aca, Mm. mwĩre ũhoro wa ma, Mm, iyũria D160 wega. ĩĩ, Menya ũrĩa waiyũririe D160 yaku, ĩĩ. gĩa na kĩndũ kĩu andũ metaga confidence. Confidence.

woka kũ Woka kũ? wathiĩ Woka kũ gwĩka atĩa? na he hĩndĩ mũndũ agĩaga mũnyaka Na ũkainũka rĩ? na ũkainũka rĩ Ĩĩ. no he hĩndĩ mũndũ agĩaga mũnyaka ona ũkaga kũũrio ciũria Ona irĩkũ. ũkaga kũũrio. Ĩĩ, ũgakora mũndũ wĩna ngoro njega ĩĩ nĩguo. maũndũ mau waigua twaria haha rĩ ĩyo nĩyo ma Ĩĩ, na koguo rĩ reke andũ aitũ twĩrane twĩrane ma mucera Eh. ndureke twĩrĩgane Twĩrĩgane. na tuge gũtirĩ mũndũ gũcoka kwenderio ũrĩa ũngĩ guoya Eh, na wona mũndũ agĩkwenderia rĩ Eh. eth- eh, a- anĩrĩra he Eh, mũndũ anĩrĩra. ũranjĩra ũna na ũna he Eh, mũndũ nĩguo. ũranjĩra ũna na ũna Eh. etha andũ anĩrĩra na na na ũhoro ũyũ tũraheana rĩ o hamwe na Eh. ithuĩ atĩ twĩ youtube rĩ Eh. kũrĩ ona andũ angĩ nao me youtube Eh, ona maraheana ũhoro ũrĩkũ o ũyũ amwe magakĩũheana Eh. na wendo eh. na tha Eh, nake nao magagĩthiĩ na mbere gũkĩendia guoya Eh. But ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ eh, ah, wendo na tha nĩ itoragia maũru maingĩ nĩguo Ĩĩ, reke twĩrĩgane mũcera twĩrĩgane nĩ ngatho thayũ thayũ thayũ